Kua tākina ngā kupu tapu ki runga o Hawaii. Kia mōhio koe, i te kāinga, nē, ā, kai reira tēnei mea te tikanga e tohutohu ana ki a koe, me pēnei, kaua e pēnā, nē, ā, ki te tū koe i te kāinga, nē, ā, kai te, ā, ū koe, ki ētahi tikanga, ā, kia haere koe ki tāwāhi, ā, kua rerekē pea, nē, kua haere koe ki tāwāhi, ahakoa kei te whakaatu koe i te mana o te iwi Māori, ā, me mōhio anō, ko te hunga e mātakitaki ana, tē aro tō reo, tē aro ō tikanga, ā, nō reira, ā, ko te kimi i tētahi huarahi, e, e āhua tae atu tētahi māramatanga ki te hunga nō ngā iwi katoa o Te Moana-nui-ā-Kiwa. A me ngā Pākehā, he tāone Pākehā tēnei, kia māra mai rātou ki āu mahi mā te whakaatu ā-kanohi, ā-tinana, ā-ringaringa, a hiki naki i ngā kupu. He āhua whitu meneti te hikoi. Ko ngā toa whakaihuwaka ēnei o Te Matatini, kua tau mai hei māngai mō Te Matatini, otirā mō Aotearoa, ki te whitiwara toi o Te Moananui-a-Kiwa. He uauara, ko ētahi o ā mātou nā haerenga ki tāwāhi, kua haere te tokoiti, te tekau tāngata, He ngāwari noho ki te whakahaere, 20, 30 ināianei kua 40. E tama, he uaua ake tēnei i te matatini, ā, i te mea ka titiro haere koe, ō, he rerekē te huarere, ā, he rerekē ngā tāngata, te kawe i ngā, ngā kia katoa ki tāwāhi, nō reira he mahi nui te neke i te 40 tāngata, ā, kaua noho, ā, mō mātou engari mō ngā kaiwhakahaere o Toi Aotearoa, o te Festpac e tae mai ai tēnei tira 40 Māori ki tāwāhi.
Koianei te haerenga ā Kapa Whānui tuatahi ā Te Whānau Apanui, mai anō i tō rātou papatūnga mai i Te Matatini i tērā tau, me te kōingo nui ko te kapa Kia whakatūria ngā reka o te ahurei Māori. Ko te uaua pea kaua ko ngā mahi haka, ā, engari ko te whakawhiti i te moana nui me te whā, 44 mātou katoa, ā, te tira haere o te kapa haka o Te Whānau a Apanui, 40 ngā kaihaka, āe, engari koirā pea te mea uaua ko te kawe mai, te rere mai, ā, iwa hāora i Ahitereiria, whā hāora i Aotearoa, engari koirā te. Te mahi ua, te mea uaua. Ko te mea ngāwari ko ngā mahi haka. I ngā tau e rua kua pahure, kua haere te kapa nei ki Pari, ki Haina, tatū mai ki Hawaii. Hei tā ngā māngai o te kapa, kua kite rātou i te mana o te kapa haka i roto i ngā mahi tūhono i waenganui i a Aotearoa ki te ao. Kua mārō noa atu te ara whanaunga i waenganui i ngā iwi taketake. Kua mārō noa atu te ara whanaunga i waenganui i ngā mahi toi o ngā iwi taketake. Tika tonu tērā kōrero ko te aronga kē mā te kāwanatanga, kaua e hari noho i te Māori hei whakapaipai kanohi noa iho. Nē, kia kite mai ai te ao, ē, anei nā hua o te Māori, he pekepeke, he waiata. Ēnari, tukuna atu te Māori ki te whakawhiti kōrero ki ngā iwi taketake, ki te whakawhiti kōrero ki ngā kāwanatanga, ki te noho tahi ki ngā rōpū mahi toi, haka o ērā whenua, o ērā whenua i te mea he oranga ōhanga kei roto i ēnei mahi, tua atu i te oranga wairua, oranga ngākau. Nō reira, koirā noho te tono. Kei te moho tonu koutou. I te kāina, tē aro mai a Kāwana ki a tātou, engari i tāwāhi, e tama, kua mina katoa mai rātou ki te kawe i a tātou ki te ao. Nō reira, koirā, koirā pea ngā tohutohu, e, he mana motuhake anō o ēnei mahi. Kaua noho he mea tāpiri ki a koutou mahi, engari me motuhake te haere o ngā mahi a Rēhia nei. i tua atu noho i te whakapai paetamu. He kaupapa pai tēnei, engari waho atu i ngā mahi te ao, ā, ko te whakatō pea i te kapa haka, ko te whakatipu i te kapa haka, ā, ki ngā kāinga, ā, ki Aotearoa tonu. Ā, engari koinei pea tētahi āhuatanga pai, ā, kei konei ētahi o ngā, ā, mō ā mātou tamariki, he wheako tuatahi tēnei, ā, ka mutu, hei te wā ka riro mā rātou ēnei mahi e kawe. Ko te mahi tuatahi o ngā toa nei, he kura māhora i te ahurea Māori ki te hunga e hiakai ana, Kira Williams, atu i Hawaii, ma Aukaha. Ko te reo te take.